Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor wiċċ imwiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum imiss li niltaqgħu ma' Paul Zara u s-silta li se naqraw hija mit-traduzzjoni tiegħu ta' rumanz ta' Marcel Proust. Paul Zara twieled fl-1960. Huwa qaleb għall-Malti bosta xogħlijiet tal-letteratura Franċiża fosthom Moln it-Twil ta' Alain Fournier, Id-Dar tal-Qattus bir-Rakketta f'idu ta' Balzac, Salammbô ta' Gustave Flaubert li bih rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tat-Traduzzjoni fl-2015 u bosta oħrajn. Illum ser naqraw mit-traduzzjoni tiegħu ta' La recherche chez Swann, u t-titlu bil-Malti hu Għat-tfittxija ta' żmien mitluf mix-xaqliba ta' Dar Swann, Combray, li fl-2017 rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tat-Traduzzjoni. Dan hu rumanz fi tliet partijiet, u parti minn sensiela ta' seba' rumanzi li nkitbu fuq medda ta' 28 sena, bl-isem ġeneriku A la recherche du temps perdu. Ngħaddu issa għall-qari tas-silta. Diġà għaddew bosta snin li, minn Combré, dak kollu li ma kellu x'jaqsam mat-teatru u d-dramm tal-irqad tiegħi, ma kienx għadu jeżisti għalija, meta, f'jum tax-xitwa, hekk kif kont dieħel lura d-dar, ommi, hi u tarani nħoss il-bard, ipproponietli li nieħu, għall-kuntrarju ta' kif kont imdorri, ftit te. Għall-ewwel irrifjutajt, U ma nafx għaliex, bdilt fehmti. Bagħtet biex iġibu wieħed minn dawk il-kejkijiet qosra u smin imsejħin petit madeleine, li donnhom kienu msawrin fil-moruska skanalata ta' artzella ta' San Ġakbu. U malajr, b'mod mekkaniku, magħkus mill-ġurnata ta' swied il-qalb u mill-perspettiva ta' għada mnikkta, ressaqt lejn xufftejja l-kuċċarina tat-te li fiha kont ħallejt tirtab biċċa mill-madeleine. Iżda f'dak il-mument stess li fih il-belgħa mħallta mal-biċċiet tal-kejk misset mas-saqaf ta' ħalqi, inħsadt, attent għal dak li kien qed iseħħ b'mod straordinarju ġo fija. Pjaċir delizzjuż kien invadini, iżolat, mingħajr il-ħjiel tal-kaġun tiegħu. Kien f'ħin bla waqt, irrendieli t-taqlib tal-ħajja indifferenti, id-diżastri tagħha inoffensivi, Il-qosor tagħha illużorju, bl-istess mod li topera l-imħabba, hi u timlieni b'essenza prezzjuża. Jew pjuttost, dik l-essenza ma kinitx fija. Kienet jien innifsi. Kont waqaft inħossni medjokri, kontinġenti, mortali. Minn fejn kien seta' ġieni dan il-ferħ setgħani? Kont qed inħoss li kien marbut mat-togħma tat-te u tal-kejk, iżda li kien jgħaddiha b'mod infinit, ma setax ikun tal-istess natura. Minn fejn kien ġej? X'kien ifisser? Fejn nintuwixxih? Nixrob it-tieni bela li fiha ma nsib xejn aktar mill-ewwel waħda. It-tielet li ħallitli ftit inqas mit-tieni waħda. U 'l waqt li nieqaf, is-seħer tax-xarba maġika derqet jonqos. Jidher ċar li l-verità li qed infittex mhix fih, iżda fija. Qajjimha fija, iżda ma kienx jafha, u ma jistax ħlief jirrepeti b'mod indefinit, b'anqas u b'anqas qawwa, din l-istess testimonjanza li ma nafx ninterpreta, u li nixtieq tal-anqas nista' nerġa' nistaqsiha u nsibha mill-ġdid intatta għad-dispożizzjoni tiegħi f'dan il-ħin għal kjarifika deċiżiva. Inpoġġi t-tazza u ndur lejn ħsiebi. Jeħtieġ li hu jsib il-verità. Iżda kif? Inċertezza serja, kull darba li l-ħsieb iħoss lilu nnifsu maqbus minnu nnifsu. Meta hu, il-fittiex, hu għaleni għal kollox mal-pajjiż oskur li fih jeħtieġlu jfittex u li fih l-għerf tiegħu mhu sa jiswilu għal xejn. Ifittex. Mhux biss. Joħloq. Jinsab quddiem xi ħaġa li għadha mhix u li hu biss jista' jsawwar, Imbagħad idaħħalha fin-nebħ tiegħu. U mill-ġdid nibda nistaqsi lili nnifsi x'seta' kien dan l-istat mhux magħruf, li ma kien qed iwassal ebda prova loġika, iżda l-evidenza tal-feliċità tar-realtà tiegħu li quddiemha l-oħrajn kienu jgħibu. Nixtieq nipprova nġegħlu jitfaċċa mill-ġdid. Immur lura bi ħsiebi għall-mument li fih ħadt l-ewwel kuċċerina te. Sibt mill-ġdid l-istess stat mingħajr kjarifika ġdida. Nitlob lil ħsiebi jagħmel sforz ieħor u biex iġib lura għal darb'oħra s-sensazzjoni li kienet qed taħrab. U biex xejn ma jkisser il-ħeffa li biha sejjer jipprova jaħtafha mill-ġdid, inneħħi kull ostaklu, kull idea barranija, ngħatti widnejja u l-attenzjoni tiegħi mill-ħsejjes tal-kamra l-oħra. Iżda jien nħoss moħħi jgħejja mingħajr ma jirnexxilu. Nisfurzah għall-kuntrarju jagħmel din id-diżattenzjoni li kont qed nirrifjutalu, biex jaħseb f'ħaġ'oħra, biex jiġbor lilu nnifsu qabel tentattiv suprem. Imbagħad, għat-tieni darba, noħloq vojt quddiemu. Inpoġġi quddiemu it-togħma għadha riċenti ta' dik l-ewwel belgħa. U nħoss tinħasad ġo fija xi ħaġa li tixtieq titħarrek. Li kienet sa tixtieq togħla. Xi ħaġa li kellha tinqalala l-ankra minn qiegħ fond. Ma nafx x'inhi. Iżda din tiela' bil-mod. Inħoss ir-reżistenza u nisma' l-ħoss tad-distanzi maqsumin. U dik kienet silta minn Għat-Tfittxija ta' Żmien Mitluf mix-xaqliba ta' Dar Swan Combre. Issa nistieden lil Paul Zara jiġi hawnhekk. Kif inti Paul? Mhux ħażin tajjeb.
Grazzi ħafna tal-li lqajt l-istedina tagħna. Grazzi aktar tal-istedina tiegħek. Grazzi.
Mela, l-ewwel mistoqsija, Paul. Għaliex Proust? U għaliex għażilti titraduċi dan il-ktieb partikolari? X'valur tħoss li jġib miegħu dan ix-xogħol? Temmen li huwa importanti li l-qarrej Malti jkun jista' jaqra lil Proust bil-Malti flok eżempju f'traduzzjoni għall-Ingliż jew għat-Taljan, żewġ lingwi li l-qarrejja Maltin ġeneralment kapaċi jaqraw bihom tajjeb ħafna?
L-għażla tiegħi li nittraduċi lil Proust kienet waħda pjuttost diffiċli li nagħmel għax ovvjament peress li jiena midħla tal-letteratura Franċiża naf li Proust huwa wieħed mill-iktar awturi diffiċli li jeżistu bil-Franċiż, li x-xogħol tagħhom inkiteb bil-Franċiż. Proust huwa l-awtur li jagħlaq is-seklu dsatax, jiġifieri jagħlaq it-tradizzjoni ta' rumanziera Franċiżi tas-seklu dsatax u jiftaħ il-bieb għar-rumanziera Franċiżi tas-seklu għoxrin. Il-ktieb La Recherche huwa magħmul minn seba' volumi fil-fatt, kif għedt inti tajjeb fl-introduzzjoni. U Du Côté des Chassepoints huwa l-ewwel wieħed minn dawn is-seba' volumi. Biex traduċejthom indirettament mingħajr ma kont konxju tagħha, indunajt waqt li qed nittraduċi illi il-mod li jiena adattajt it-traduzzjoni tiegħi, pereżempju bdejt Balzac u mbagħad komplejt b'Flaubert u qbadt lil Alain Fournier, kien indirettament proċess inkonxju min-naħa tiegħi li ħa jwassalni għal Proust. Għaliex meta taqra lil Proust tinduna kemm hu għandu, għalkemm huwa oriġinali u għal kollox, xorta għandu l-influwenza tal-kittieba li ġew qablu. Proust kien jammira ħafna lil Balzac, pereżempju, fix-xogħlijiet tiegħu. Però raġuni oħra li għaqlibt il-Proust hi biex nipprova li l-Malti huwa kapaċi, huwa flessibbli, il-lingwa Maltija hija flessibbli biżżejjed li taħkem dak l-istil li ħafna jqusuh kważi impossibbli li jiġi tradott.
Tajjeb. Dan ix-xogħol inkiteb f'perjodu partikolari ħafna, it-Tielet Repubblika Franċiża, żmien ta' instabbiltà soċjali u politika, ta' kunflitti bejn il-klassijiet, ta' nuqqas ta' mobilità soċjali u ta' mistoqsijiet minn imħuħ liberali fuq l-irwol tal-Istat, ir-reliġjon, eċċetera Kemm sibtha diffiċli żżomm ħaj l-ispirtu, l-atmosfera, il-kultura tal-epoka li fiha nkiteb dan il-ktieb? Fil-fatt,
Proust jgħix f'dik il-parti li nsejħulha bil-Franċiż la Belle Époque. Hija l-epoka li bdiet wara l-Franco-Prussian War. u ntemmet ftit qabel il-gwerra, l-Ewwel Gwerra Dinjija, meta waqgħet l-Ewwel Gwerra Dinjija. Kien perjodu ta' żmien fejn għandek taqlib sħiħ mhux biss politiku u storiku, kien hemm taqlib ukoll soċjali u ta' innovazzjonijiet. Pereżempju, kien għadu qed jiġi żviluppat it-telefon, pereżempju. Għandek il-karozzi kienu għadhom qegħdin jiġu jintużaw għall-ewwel darba. fis-setting f'Pariġi pereżempju. F'Pariġi jekk tara films ta' dak il-perjodu tinduna kemm il-ħajja kienet differenti milli kienet illum. Meta taqra r-rumanz ta' Proust tinduna li hu jirnexxilu jaqbad dik il-perjodu tas-soċjetà Franċiża, però l-iktar fil-klassi għolja Franċiża. Ma jaqbadhiex ma jagħmilx analiżi Proust tal-klassi l-baxxa Franċiża bħalma jagħmel Emile Zola. Emile Zola qabad l-ispektrum tal-soċjetà Franċiża u ħoloq ir-Rougon Macquart, is-sensiela ta' rumanzi tar-Rougon Macquart, li Proust ma daħalx f'dik li pjuttost Proust għamel analiżi tal-aristokrazija li kienet waslet fl-aħħar tagħha fi Franza u tal-dik il-bourgeoisie li aħna nassoċjaw ma' mal-kultura Franċiża wara r-Rivoluzzjoni Franċiża. Jiġifieri hu, Proust, fir-rumanz tiegħu jiffoka l-iktar fuq, minn lat soċjali, fuq dik il-parti, dik il-faxxa tas-soċjetà Franċiża. Naħseb li hu qabadha sew bħala, żvelha sew fir-rumanz tiegħu. Però f'Combré, ovvjament, billi hija l-ewwel parti ta' La Recherche, Din is-soċjetà li qed nitkellmu fuqha kienet għadha mhux qed tinħass fir-rumanz. Dik tinħass iktar tard meta jibda jelabora fuq id-diżappunti li kellu hu, pereżempju meta kien hemm id-Dreyfus Case, u kont diżappuntat għax ovvjament il-ħbieb tiegħu aristokratiċi Kienu kontra l-Lhud pjuttost milli favur dik li kienet ġustizzja vis-à-vis il-Dreyfus li kien intbagħat f'Devil's Island għal intortament, Vordieri. U b'hekk wassal lil Proust Vordieri li jiżbiegħed mis-soċjetà tiegħu stess, mis-soċjetà li kien jiffrikwenta. Ma ninsewx li Proust kien ġej minn familja sinjura, kien ekwivalenti Kien miljunarju dak iż-żmien, bordieri minn familja miljonarja. U kien jiffrekwenta dawn iċ-ċrieki ta' aristokrazija u ta' nies ta' klassi għolja, illi meta mbagħad ħarġet din il- il-polemika politika li qasmet il-Franza fit nej prattikament, kien tant diżappuntat mill-ħbib tiegħu li kellu li minħabba raġunijiet ovvjament kważi xovinisti ma ridux jammettu li li Dreyfus kien qiegħed jiġi akkużat intortament, li irtira u ma baqax jitħallat kważi mas-soċjetà u spiċċa baqa' issakluda ruħu jikteb ir-rumanz u jgħidha kultant ħares lejn soċjetà b'mod teleskopika, mit-teleskopju li ħares mill-bot u mbagħad jitfa' l-personaġġi taħt il-lenti tal-mikroskopju. Ġifieri hemm dik il- L-avvilġenament fil-approċċ tiegħu. Ngħaddu għat-tielet mistoqsija. Il-kitba ta' Proust mhijiex waħda faċli. L-awtur għandu stil ta' kitba kumpless, inventiv. Jagħmel użu minn sentenzi twal fejn is-sinifikat ta' dak li qed jikteb jinkixef biss hekk kif tingħaqad is-sentenza. Barra minn hekk dan ix-xogħol mhuwiex nieqes mill-metafori u mis-simboliżmu. Bla dubju hemm sfidi kbar għat-traduttur. X'soluzzjonijiet sibt biex tegħleb dawn l-isfidi? Meta tittraduċi xogħol letterarju hija l-ewwel ħaġa li trid titlaq minnha hi li jekk jista' jkun tagħmel replika tax-xogħol eżatt kif inhu fl-oriġinal. Ma tistax inti toqgħod tilgħab u tadatta 'l hemm u 'l hawn għax sempliċement biex tissemplifika ħajtek bħala traduttur u telimina ċertu problemi. Tista' tagħmilha jekk trid imma Għalija jiena mhix il-mod li tavviċina għat-traduzzjoni. Ovvjament Proust huwa għandu strutturi ta' sentenzi interminabbli biex titraduċihom. Il-problema beda tiġi il-problema li jkollok bażikament mhux li titraduċi metafora jew li titraduċi s-simboliżmu fih innifsu. Il-problema hija meta inti għandek fil-Malti, pereżempju, nomi li jkunu kollettivi li jibdlu l-ġeneru Pereżempju, fil-Malti, fil-Malti tkun fil, kelma nom fil-maskil, u fil-Franċiż issibha fil-femminil. U inti meta tibdel imbagħad, f'dawk is-sentenzi twal, trid toqgħod issegwi eżatt fejn iridu jinbidlu n-nomi u kif iridu jiġu adattati l-aġġettivi mal, u mhux faċli għax mbagħad inti għandek sentenzi li kważi jkunu twal paġna sħiħa. Jaf jibda jintużaw il-pronomi li jibda jirreferu għal nomi li inti tibda titħawwad eżattament għal liema minnhom qiegħed issir referenza. Jiġifieri badettx biex tittraduċi mhux taqbad ġieli biex niftakar partikolarment paragrafu partikolari Għamilt, il-mara kienet Brussell. Telqet minn Brussell u qed nistenna sakemm tasal Malta fuq il-flajt tagħha. U baqgħet nittraduċi dal-paragrafu biex nipprova nispiċċah. Waslet hi u l-paragrafu għadni ma għamiltux. Domt iktar minn tliet sigħat nilgħab ma' biċċa paragrafu biex nittraduċih.
It-tema li it-temi anzi li jesplora Proust f'dan ix-xogħol huma n-natura tal-ħin u l-poter tal-memorja. Il-kittieb Bergotte huwa referenza għall-filosfu Henri Bergson, li kien jemmen li l-ħin, aktar milli sekwenza lineari ta' mumenti, huwa fil-fatt konfluwenza ta' mumenti u esperjenzi differenti. L-aktar xena famuża mill-ktieb kollu hija dik meta t-togħma ta' Kate tieħu lil Marcel lura lejn Combray u t-tfulija tiegħu. X'inhi l-viżjoni tiegħek dwar is-sens ta' ħin u memorja? Tħoss li l-qari u t-traduzzjoni ta' dan ix-xogħol ta' Proust biddillek il-mod kif tħares lejn memorji u tifkiriet minn ħajtek stess? Effettivament, dik hija, naħseb, waħda mill-iktar mistoqsijiet importanti li wieħed jista' jagħmel dwar Proust. Kif hu jista' jibdel il-ħajja tal-qarrej tiegħu? Semmejt il-Bergott. Fil-fatt, Bergot kien wieħed mill-filosfi Franċiżi li kien prova jagħti spjegazzjoni tal-ħin u għalkemm Proust kien jaf lil Bergot għax kien miżżewweġ il-kuġina ta' Proust u li kellu kuntatt miegħu, però Proust dejjem jgħid li hu kif jittekilja ż-żmien m'għandu x'jaqsam xejn ma' kif Bergot iħares lejn il-kunċett ta' żmien. Proust jitħadded dwar il-memorja involontarja. Jiġifieri hemm żewġ tipi ta' memorja għal Proust, dik il-memorja li hija volontarja, li jiena pereżempju qed naħseb fuq xi ħaġa deliberatament, irrid naħseb fuq x'għamilt ilbieraħ pereżempju, jew inkella hemm dik li jsejħilha l-memorja involontarja, bħalma huwa l-każ tal-Madeleine, daħal, xappapha fl-ilma, aw fit-te, u appena kif beda jduqha, bdew tilgħin il-ħsibijiet, li għall-ewwel ma bdejtx induna bihom. Fil-fatt għalhekk isemmi l-ankra, inqalgħet qisha ankra, l-ankra nqalgħet mill ovvjament mill-profondità ta' ruħu biex ngħidu hekk, li kienet qed ittella' dawk il-ħsibijiet li mbagħad jiżviluppahom fil-kumplament tar-rumanz. Għal Proust hija kardinali l-idea li l-bniedem jinbidel kontinwatament. Il-jien li qed jitkellem issa, Mhuwiex l-iljien ta' żewġ minuti ilu. Aħseb wara kemm huwa iljien ta' dak li għadda għoxrin sena ilu jew naf erbgħin sena ilu. Jiġifieri aħna qegħdin fi proċess li l-personalità tagħna tinbidel. U jekk irridu naqbdu verament il-passat, Hija bil-memorja involontarja li naslu biex nerġgħu nsibu l-passat tagħna. Fil-fatt Proust jemmen illi ma jeżistix kważi kważi lanqas il-preżent, jeżisti biss il-passat. Il-futur ma jeżistix għax ovvjament għadu ma sarx. Il-preżent qed ngħixuh fil-mument partikolari issa li kif tispiċċa nitkellem ġa jkun għadda. Allura x'ikun baqa' mill-eżistenza tal-bniedem? Hija l-passat tiegħu. U biex inti ssib dik l-eżistenza, il-memorja involontarja hija l-iktar ħaġa li tista' tirrikrealek dik l-esperjenzi tal-passat. Hija daqsxejn kumplessa, però waħda mill-affarijiet li ovvjament il-qarrej, taqra l-Proust mhux qed taqra rumanz komuni, taqra l-Proust trid tinteraġixxi miegħu. Huwa rumanz li trid tinteraġixxi fis-sens illi Għax inti minn tista' tifhmu mill-ewwel. Ikun preżuntuż min jgħid li rajt il-Proust u fhimtu mill-ewwel. Jiġifieri, wara li tkun qrajtu, jekk inti tkun vera trid tapprofondixxi u tagħraf eżatt xi sarraf Proust, trid tkompli taqra, tagħmel follow up billi taqra kritika, tara kif ġie analizzat. Jiġifieri hija xi ħaġa kontinwa biex ngħid hekk. Mhix xi ħaġa qrajt storja Ħadt gost biha, qraqt il-ktieb, tfajt hemm, tfajtu fuq l-ixkaf rġajt sibt ktieb ieħor biex taqra storja oħra. Proust huwa xi ħaġa li tista' tibqa' tgħix, tgħixha, hawn min jiftaħ il-Proust filgħodu, jaqra paragrafu u joqgħod jimmedita x'hemm, kif jista' jinterpretah dak il-paragrafu. Interessanti ħafna.
Tajb, issa hawnhekk għandna ftit kodba fuq il-mejda, tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Eh, dak huma ovvjament jiena bdejt dis-sensiela li nsejħilha ehm, kollezzjoni tradizzjonijiet eh, letterarji. Ehm, għax l-intenzjoni tiegħi hija li jekk jista' jkun naqleb kemm jista' jkun kodba ehm, mill-letteratura Franċiża għal Malti. Mhm. Ovvjament l-ewwel ktib li traduċejt Molni Twil kien ġie ppubblikat minn Faraxa, ġifieri dak m'għandux jaqsam mal-kolluzzjoni. U dak kien l-ewwel ktieb li ġie ppubblikat minn Faraġa. U mbagħad iddeċidejt li nibda nagħmel din il-kollezzjoni. Ir-raġuni bdejt bada kont Franza nistudja l-Franċiż u għamilt il-masters fil-Franċiż, speċjalizzajt fil-letteratura u l-kapilantatur. Kien wieħed mill-kotba li trattajt fit-teżi tiegħi tal-Franċiż li kont ippreżentajt. Imbagħad għandek Salambo li huwa ovvjament ktieb storiku mibni fuq dak li jgħid Polibju dwar il- Gwerra, dwar il-Gwerra Punika, wara l-Gwerra Punika, meta spiċċat it-tieni gwerra, l-ewwel Gwerra Punika, fejn kien hemm rewwixta tal-merċinarji kontra Kartaġni. Fil-fatt hemmhekk hemm referenza, f'Salambò, Flaubert jagħmel referenza għat-tempji ta' Għawdex, pereżempju, fejn hu jibni t-tempju ta' Tanit, l-alla Tanit, f'Kartaġni, fuq il-ġgantija Parti minnu hija inkorporata l-idea li ħa Flaubert tal-Ġgantija meta kien għadda f'Malta dam xi jumejn fi triqtu lejn il-Lebanon biex ikompli jirriċerka ħalli jkun jista' jikteb ir-rumanz. Balzac ovvjament għandi l-ktieb liħor ta' Balzac huwa tal-qattus birakketta fidu dak huwa Long short story li Balzac kiteb f'Vordieri u li studjajtha wkoll meta kont qed nagħmel l-istudji tiegħi. Jien nemmen Balzac huwa wieħed mill Balzac huwa dak li fetaħ is-seklu dsatax, ir-rumanz ir-rumanz fi Franza beda prattikament b'Balzac fis-seklu dsatax. Balzac miet żgħir u laħaq kiteb disgħin rumanz. 90. Jiġifieri issa dawn it-tnejn huma tnejn mill-iktar qosra. Jiġifieri. Però ma jfisser xejn għax inti meta għandek rumanz tal-istess awtur, l-awtur ikun qed juża l-istess stil ta' kitba. Jiġifieri mhux it-thickness tal-ktieb tagħmel id-diffikultà, huwa l-istil tal-awtur, jiġifieri. U jien nemmen ukoll li l-letteratura Maltija tista' tiggwadanja ħafna bi traduzzjonijiet letterarji barranin, għax dawn huma awturi kbar li daħlu tekniki ġodda fil-mod ta' kitba, kif għandha ssir il-kitba. Lingwi kbar bħall-Ingliż, pereżempju, il-Ġermaniż u. It-Taljan mill-ewwel jeqilbu xogħlijiet ta' awturi ewlenin. Jiġifieri aħna Malta għadna ovvjament lura għax għadu ma sar xejn, kif qed ngħid Balzac għandu disgħin biċċa xogħol u din għadhom kull ma saru tnejn li għamilt jiena b'ordieri. U jiena nemmen illi l-Malti jistagħna bi xogħlijiet letterarji ta' valur. Għax dawn huma xogħlijiet klassiċi, pereżempju Marcel Proust Mhux xogħol letterarju Franċiż biss, huwa xogħol universali, huwa xogħol dinji li jappartjeni għall-umanità, mhux xi ħaġa, ovvjament il-medium kien bil-Franċiż, imma x-xogħol tiegħu huwa universali f'termini ta' żmien u termini ta' ġeografija, mordieri.
Paul, wasalna fi tmiem din l-intervista, grazzi ħafna talli ġejt u qsamt l-ħsibijiet tiegħek magħna. Nirringrazzjaw lilkom talli segwejtuna, aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor ta' Wiċċ Imb' Wiċċ.